Helo a chroeso i fideo ar blwyddyn ar ddeg, uned 5, cemeg, olew crai, tanwyddau a chyfansoddion carbon. Cyn ni dechrau, dylwn ni diffinio'r termau yma. Y peth cyntaf i ddeall am olew crai yw mae'n cymysgedd, cymysgedd o llawer o hydrocarbonau. Wedi ffurfio dros filiynau o flynyddoedd o weddillion organebau morol syml. Tanwydd yw rhywbeth rydyn ni'n ei losgi. Dylwn ni gwybod bod cyfansoddyn wedi wneud o fwy nag un elfen wedi chyfuno'n cemegol, ac i bod yn cyfansoddyn carbon, mae'n rhaid i un o'r elfennau yma fod yn carbon. Distylliad ffracsiynol. Oherwydd mae olew crai yn cynnwys cymysgedd o hydrocarbonau gyda berwybwyntiau gwahanol, mae'n posib eu gwahanu nhw trwy distylliad ffracsiynol. Er mwyn gwneud synnwyr o hwn, mae'n rhaid deall bod gan hydrocarbonau mwy berw bwyntiau uwch. Mae methan yn moleciwl bach ac yn nwy ar tymheredd ystafell. Mae pentan yn moleciwl mwy ac yn hylif ar tymheredd ystafell. Bydd hydrocarbon gyda ugain o carbonau yn solid ar tymheredd ystafell. Does dim rhaid cofio'r manylion am hyn, dim ond, y mwy yw'r hydrocarbon, y mwy yw'r berwbwynt. Dych chi'n tebygol iawn o gweld diagram o colofn ffracsiynnu yn yr arholiad. Mae'r colofn yma yn mwyaf poeth ar y gwaelod a mwyaf oer ar y top. Mae yna graddiant tymheredd rhwng y top a'r gwaelod. Mae yna tri gair buzz dylech ddefnyddio mewn ateb i cwestiwn ar dystylliad ffracsiynol. Anweddu, cydhwyso a casglu. Mae olew crai yn cael ei anweddu a symud mewn i colofn distyllu. Mae'r colofn yma yn mwyaf poeth ar y gwaelod a mwyaf oer ar y top. Mae hydrocarbonau yn symud lan y colofn nes cyrraedd tymheredd sydd yn debyg i eu pwynt berwi, lle maen nhw'n cydddwyso ac yna yn cael eu casglu. Mae hydrocarbonau sy'n dod mas ar yr un lefel o'r colofn ffracsiynnu yn cael eu galw yn ffracsiynau. Mae ffracsiynau dal yn cymysgeddau. Maen nhw'n cymysgedd o hydrocarbonau gyda berwbwyntiau tebyg. Dylwn ni gallu cymharu hydrocarbonau bach a hydrocarbonau mawr. Mae gan hydrocarbonau bach berwybwyntiau isel, maen nhw'n anweddol, maen nhw'n troi mewn nwy yn hawdd. Maen nhw'n llifo yn rhwydd os maen nhw'n hylif, ac maen nhw'n tanio'n rhwydd. Ar y llaw arall, mae gan hydrocarbonau mawr berwybwynt uchel, maen nhw'n llawer mwy tebygol o bod yn solid ar dymheredd ystafell. Maen nhw ddim yn anweddol iawn, maen nhw ddim yn troi mewn i nwy yn hawdd. Maen nhw ddim yn llifo'n rhwydd, a maen nhw ddim yn tanio'n rhwydd. Mae'n rhaid deall am pwysicrwydd economaidd olew rhai. A pan ni'n dweud economaidd, ni'n meddwl ariannol. Y pethau mwyaf pwysig i ystyried yw nid yw pob gwlad yn cynhyrchu olew crai, a ni'n defnyddio olew crai i wneud pob math o bethau, yn cynnwys nwy coginio, petrol, cemegion, plastigion, olew ero, bitumen ar gyfer creu hewlydd a ffyrdd. Mae gan wledydd a chwmnïau sy'n cynhyrchu olew crai lawer o reolaeth dros economïau gwledydd eraill. Rhaid hefyd ystyried materion amgylcheddol ynglŷn â defnyddio olew crai. Er enghraifft, mae llosgi tanwyddau ffosil yn cynnwys olew crai yn rhyddhau carbon deuocsid, ac mae carbon deuocsid yn achosi cynhesu byd eang. Pan mae olew yn cael ei colli mewn i'r môr, mae'n lladd anifeiliaid a phlanhigion y môr. Mae gorsaoedd trydan a phurfeydd olew ac yn y blaen yn defnyddio llawer o dir ac mae hwnna'n gallu dinistrio cynefinoedd. Mae olew crai wedi wneud mas o weddillion organebau morol dros filiynau o flynyddoedd. Dyn ni methu wneud mwy o fe, ni'n mynd i redeg mas ohono fe. Mae'n anadnewyddadwy. Wrth hylosgi, rydyn ni'n ocsideiddio'r elfennau yn y tanwydd. Trwy llosgi carbon, rydyn ni'n ffurfio carbon deuocsid fel y prif cynnyrch. Pam yn llosgi hydrogen, yr unig cynnyrch yw ddŵr. Diffiniad hydrocarbon yw cyfansoddyn sy'n cynnwys carbon a hydrogen yn unig. Wrth hylosgi hydrocarbon, fel methan, rydyn ni'n ocsidio carbon a hydrogen. Felly, y dau cynnyrch yw carbon deuocsid a ddŵr. Dyma rhyfaliad wedi cydbwyso. Yn aml, bydd cwestiynau'n gofyn i chi cydbwyso hafaliadau ar gyfer hydrocarbonau fwy na methan, er enghraifft pentan fan hyn. Mae yna pump carbon mewn pentan, felly rydyn ni'n gallu ffurfio pump moleciwl o carbon deuocsid. Mae yna 12 hydrogen mewn pentan, ond oherwydd mae yna dau hydrogen mewn pob moleciwl o dŵr, ni'n gallu ffurfio 6 moleciwl o ddŵr. Yn y cynhyrchion, mae yna 16 atom o ocsigen. Felly, mae'n rhaid i'r adweithyddion cynnwys 8 moleciwl o ocsigen. Rydyn gallu cymharu'r egni mae gwahanol tanwyddau yn ryddhau trwy defnyddio dull calorimetrig. Yn y dull yma rydyn yn defnyddio llosgydd gwyrod i llosgi'r tanwydd ac i gynhesu dŵr sy'n mewn calorimetr. Mae calorimetr yn tebyg i bicer ond mae wedi wneud mas o copr. Ni mesur y newid mewn tymheredd gan ddefnyddio thermometr. I gyfrifo'r egni sy'n cael ei ryddhau, rydyn ni'n defnyddio'r hafaliad Q equals mc delta T. Hynny yw, egni yw mass lliosi 4.2 lliosi newid tymheredd. 4.2 yw'r cynhwysedd gwres sbesiffig dŵr. Hynny yw, y nifer o joules o egni sydd angen i codi tymheredd un gram o dŵr un gradd Celsiws. Efallai mewn arbrawf mae'r tymheredd wedi mynd lan o 20 i 50, sef cynnydd o 30 gradd Celsius, ac mae 50 centimetr ciwb o ddŵr wedi cael ei gwresogi. Mae pob centimetr cwb o ddŵr yn pwyso un gram. Ni'n gallu defnyddio'r hafaliad Q equals mc delta T. Wrth mewnbennu'r rhifau, mae 50 gram o ddŵr yn lliosi efo 4.2 yn lliosi gyda 30 sef y cynnydd mewn tymheredd, a lliosi nhw gyd gyda'i gilydd a chi'n cael 6300 joule sef yr egni sy'n cael ei rhyddhau. Fel arfer rydyn ni hefyd yn mesur y mas o tanwydd sy'n cael ei llosgi. Mae rhannu yr egni efo'r maes yn dweud i ni bod pob un gram o tanwydd yn cynhyrchu 3,000 joule o egni yn yr achos yma. Mae'r unedau yma yn neud e'n hawdd i cymharu tanwyddau gwahanol. Efallai tanwydd y dyfodol yw hydrogen. Wrth llosgi hydrogen, yr unig cynnyrch yw dŵr. Ynglŷn â manteision ac anfanteision y proses yma, y prif mantais yw mae dim ond yn cynhyrchu dŵr wrth losgi, mae yna meddwl dim newid hinsawdd, dim CO2 yn cael ei gynhyrchu. Ond, mae hydrogen yn ffrwydrol ac felly'n peryglus. Mae'r rhan fwyaf yn dod o dynwyddau ffosil, felly mae creu H2 dal yn rhyddhau carbon deuocsid. Rhaid storio yn oer iawn iawn i'w troi yn hylif, meinws 250 gradd celsiws, mewn tanciau cryf iawn sy'n gallu gwrthsefyll y gwasgedd, mae hyn yn hynod o ddrud. Pan fydd galwad brys yn dod. Ar gyfer tân mae angen tri peth, ocsigen, gwres a tanwydd. Mae diffoddwyr tân yn cael gwared o un o'r tri peth yma er mwyn diffodd y tân. Gallwn cael gwared o ocsigen trwy defnyddio diffoddwr tân, blanced tân neu cau drysau tân. Gallwn ni diffodd tân trwy cael gwared o'r gwres trwy chwythu aer oer tuag at cannwyll i roi e mas, neu rhoi dŵr ar tân. Rydyn ni methu rhoi dŵr ar tân trydanol oherwydd y risg o sioc trydanol, ac mae rhoi dŵr ar tân olew yn gwneud i'r tân mynd yn waeth. Yn aml mewn coedwigoedd, mae yna brêc rhag y tân. Mae hwn yn gap rhwng y coed nad ydy'r tân yn gallu croesi. Yn aml mewn tai mae defnyddiau anhylosg sydd ddim yn llosgi ac eto yn stopio'r tân rhag lledaenu. Hydrocarbon yw cyfansodd ein wedi gwneud o garbon a hydrogen yn unig. Dim ond hydrogen a charbon sy ynddo fe. Dim ocsigen, dim nitrogen, dim byd arall. Mae dau fath o hydrocarbon, sef alcân ac alcên. Rhaid, rhaid, rhaid cofio bod carbon yn ffurfio pedwar bond covalent. Yr alcan mwyaf syml yw un carbon a pedwar hydrogen, sef methan. Os mae yna dau carbon, gallwn ychwanegu hydrogen nes mae pob carbon wedi ffurfio pedwar bond. Gyda dau carbon, yr enw ar yr alcan yw ethan. Sylwch os mae'n gorffen mewn an, alcan yw e. Sylwch bod pob carbon wedi bondio i dau hydrogen a mae yna dau ychwanegol ar y diwedd. Fformwla gyffredinol alcan yw CnH2n plus 2. Hynny yw, mae pob carbon wedi cysylltu â dau hydrogen. Ar ochrau'r cardyn mae dau hydrogen ychwanegol. Gallwn weithio mas fformwla alcan trwy dyblu nifer o carbonau ac adio dau. Mewn ethan, mae dwbl dau yn pedwar plus dau ychwanegol yw chwech.

Mae pob ail cân yn dirlawn, sy'n golygu mai dim ond yn cynnwys bondiau sengl. Mae ail cân yn anirlawn, sy'n meddwl mae'n cynnwys bond dwbl rhwng dau carbon. Oherwydd mae'n rhaid i'r bond dwbl bod rhwng dau carbon, yr alcên lleiaf yw ethen sy'n cynnwys dau carbon. Wrth ychwanegu'r hydrogen i ethen, mae pob carbon yn barod gyda dau bond. Felly, mae yna lle i dau hydrogen ar pob carbon. Dyma beth mae ethen yn edrych fel, a'r fformula yw C2H4. Wrth ychwanegu'r hydrogens i propen, rhaid eto gwneud yn siŵr bod dim ond pedwar bond sydd gan pob carbon. Sylwch, mewn alcên, mae yna dau carbon yn llai na sydd mewn alcan. Oherwydd hyn, mae fformwla alcên yn CnH2n. Hynny yw, mae nifer y hydronau yn dwbl nifer y carbon. So os oedd 15 carbon gyda fi, bydd 'na 30 hydrogen. Os ydyn ni eisiau gweithio mas os yw hydrocarbon yn alcên neu alcân, gallwn ni cymysgu e gyda dŵr boromin. Mae dŵr bromin yn brown neu oren mewn liw ac mae'n troi'n ddi-liw wrth gael ei gymysgu gyda alcên, ond dydy e ddim yn troi lliw gyda alcân. Mae ychwanegu bromin i alcên yn enghraifft o adwaith adio, oherwydd mae bromin yn cael ei adio ar draws y bond dwbl. Mae'r hafaliad ar gyfer yr adwaith gyda Ethen yn cael ei dangos yma. Mae alcên hefyd yn gallu cymryd rhan mewn adwaith adio gyda hydrogen i creu alcan. Cracio. Ar ôl i ni gwahanu olew crai mewn i ffracsiynau trwy distyllu ffracsiynol, Mae yna ormod o alcanau fawr, a dim digon o rhai fach, na ddim digon o alcenau chwaith. Mae'n posib cymryd moleciwlau mawr a'u dorri nhw mewn i rhai bach. Yr enw ar y proses yma yw cracio. Mae cracio yn cynhyrchu moleciwlau sy'n llai ac yn fwy defnyddiol. Mae hwn yn cynnwys alcenau, a rwy'n defnyddio rhain i wneud plastigion. ac alcanau bach a rydyn ni'n ymwybodol eu bod nhw yn cael eu defnyddio fel tanwydd. Yr amodau am cracio yw i gwresogi a gyrru y nwyon dros gadledd. Cwestiwn arferol ar cracio yw i gweithio mas beth yw'r cynnyrch arall. I ddechrau, roedd yna 20 carbon, a ni wedi defnyddio 5, felly mae 15 yn weddill. Roedd yna 42 hydrogen i ddechrau a ni 'di defnyddio 12, felly mae 30 yn weddill. Mae'n rhaid bod C5H12 yn alcân gan bod dwbl yr hydrogens y mae carbon a dau arall. A mae'n rhaid bod C15H30 yn alcên gan bod dwbl nifer yr hydrogens a C nifer y carbon. Mae cracio yn ffurfio alcenau, ac mae alcenau yn defnyddiol iawn ar gyfer wneud plastigion. Mae polymerau yn cadw'n hir o monomerau, sef y gair ni'n ddefnyddio ar gyfer alcenau yn y cyd-destun yma. Er yn aml, yn yr uned yma, pan ni'n siarad am polymerau, ni'n siarad am plastigion. Mae polymerau ddim wastad yn plastigion, jyst cadw'n hir o atomau. Maen nhw'n gallu cynnwys pethau fel gwlân, gwallt, DNA a proteinau, er enghraifft, ymysg pethau eraill. Dyma moleciwlau ethen, a maen nhw'n mynd i ymddwyn fel monomer yn ystod polymeriad. Yn ystod y proses o polymeriad, mae'r bond dwbl yn agor. Mae'r monomerau yn ymuno gyda'i gilydd. Mae'r uned sy'n ailadrodd nawr yn cynnwys bond sengl. Ar papur, mae'n edrych fel hwn. Mae N-ethen, sef nifer fawr o ethen, yn ffurfio N uned sy'n ailadrodd mewn poly-ethen. Y darn sy'n awr mewn glas yw lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn colli marciau. Mae'n rhaid cael bond sengl yn y polymer ac mae'n rhaid i'r bondiau

Chi'n tebygol iawn o cael eich gofyn i llunio yr uned sy'n ailadrodd ar gyfer cloroethen neu propen. Cofiwch newid i bond sengl a cael bondiau yn estyn trwy y cromfachau. Mae yna pedwar polymer ni angen gwybod am, polyethen, polypropen, polytetrafluoroethen, sef PTFE, a polycloroethen, sef PVC. Mae gan polyethen a PVC dwysedd isel. Mae polyethen hefyd yn gwrth-ddŵr ac yn cael ei defnyddio i wneud bagiau plastig. Mae polypropen yn cryf ac yn lliwgar ac yn cael ei defnyddio i wneud raffau. Mae polytetrafluoroethene yn aml yn cael ei garu'n PTFE. Ei enw cwmni yw Teflon. Os ydych chi wedi clywed am Teflon pans, falle? Mae'n gwrth-lid, non-stick gwrth-lid, ac mae'n cael ei defnyddio fel gorchudd i pedill ffrio. Yn olaf, mae polychloroethen, sef PVC. Fel ni'n dweud, mae ganddo dwysedd isel, yn ogystal â hyn, mae e ddim yn cwredu. Mae'n cael ei defnyddio mewn pibellau dŵr. Mae rhaid dysgu rhain. Mae polymerau yn hynod o ddefnyddiol, a siŵr o fod, nid oes rhaid i fi rhestru'r holl bethau ni'n gallu defnyddio polymerau neu plastigion amdano. Um, ond jyst i enwi ychydig, um, hydrogelau, ni'n gwybod maen nhw'n um, amsugno llawer o dŵr, defnyddiau clyfar, er enghraifft polymeriau sy'n cofio siap, um, gorchuddion ar gyfer bwyd, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae yna problem mawr gyda plastigion, sef beth i wneud gyda nhw ar diwedd ei oes. Maen nhw'n anfiodyraddadwy, sy'n meddwl maen nhw ddim yn pydru, oherwydd mae microargonebau ddim yn gallu dadelfennu nhw. Maen nhw'n llenwi safleoedd tirlenwi, Mae'n oherwydd maen nhw'n aros fan'na am gannoedd o flynyddoedd, eto oherwydd maen nhw'n anfaodyraddadwy. Maen nhw'n llosgi, ond mae'n syniad drwg i llosgi nhw oherwydd maen nhw'n rhyddhau CO2, a ni'n gwybod bod hynna'n achosi newid hinsawdd a nwyon arall gwenwynig. Mae ailgylchu yn gallu bod yn rhan o'r ateb. Os ni'n ailgylchu, mae llai o plastigion yn mynd i safleoedd tirlenwi, Mae angen llai o olew crai i wneud nhw, a mae olew crai yn cyfyngedig. Ti'n meddwl mae'n mynd i rhedeg mas? Mae hefyd angen llai o egni i wneud plastigion trwy ailgylchu, felly mae yna llai o CO dau a llai o newid hinsawdd. Yn anffodus, dydy ddim yn bosib ailgylchu llawer o blastigion ar hyn o bryd.